capítulo seis e shimis. Diadomingo! Virginia su dia favorito. No tin trabou, ni solo cayente, ni aloe. Diadomingo tabata pa sosegá. Cana, planta maishi den bo mesun hofi, haci cas limpi, combersá i balia. Hende tabata pasa bo porta pa kombersá. E hende muhénan tabata buska awa for di e pos, ku a yena ku awa, banda di e roi di bario serkano di Meyveld pa nan laba paña. Riba diadomingo, Virginia tabata keda den sombra mas tantu posibel. Ora solo tabata ménos fuerte, e tabata bai kana ku Plácido i e morochonan. Buscando noticia den e pueblo di Oranjestad mas aya. Semper tata tin noticia di Corsou y segur di Venezuela. E historianan tocante hendenan liber na Venezuela tabata Virginia su storianan favorito. Venezuela ya caba tata tin cuarenta aya sin esclavitud. E idea di skapa i biba den libertat sin umillacion di sklavitut tabata parse un soño pa hopi hende. Virginia i Julian hopi biaha tabata wak otro ora nan tabata skucha e storianan aki. Tabata tin hende ku a konta ku nan a wak e seronan di Venezuela for di e punto mas pa suiti di Aruba. Asina serka libertat tabata ta. E pensamentu di bida di un pais deskonosí na horisonte tabata unu atraktibu pero tambe spantosu. Hopi biaha nan tabata gara esnan ku a hui promé ku nan a pone pia mes den boto i subi laman. Julian tabata kier sa tur kos tokante e intentonan di eskape aki. unda nan ta haña un boto? Kon e koriente di laman tabata ta? Kon bida tabata na Venezuela? Abo tambe tin pensá di hasi esei? Virginia yega di puntra na fluistermento. Pero Julian no a reaksioná i nan no a papia mas di esei. Diadomingu anochi nan tabata toka tambó. Djadumingu anochi, nan tabata toka tambó. Hende hòmber, hende muhé i muchanan, tur tabata tur tabata balia i kanta huntu riba ritmo di tambónan. Virginia tabata gusta balia. E semper tabata esun promé pa bula lanta i bati man ora e tokadó di tambó tabata kuminsá toka. Shonyan i su famia tambe tabatin un ritual di tur diadumingu. Mainta nan tabata bai kèrki na Oranjestad, bistí den nan pañanan di mas bunita i atardi nan tabata bai di bishita na kas di otro shonnan. Virginia tabata wak nan bai sintá den kitrin ku nan ka bai bieu dilanti di dje. E damanan bistí nechi ku sombré i sintá riba nan sapatonan. Señora Susana ku su wayer kolo blou i shon Jan ku su sombré di tur diadomingu. Pero tabata falta hopi ainda promé ku esei pasa. Riba e diadomingu mainta trempan aki Virginia tabata sa ku lo bira un dia di suspenso. El a kuminsá bisti paña anta el a ripará ku su xemis a habri mas ainda for di otro. El a mara su lenso di kabes, pret'é bon bon i wanta tur su vlègnan pa nan no kai den su wowonan. Tabata komo si fuera e tabata preparando su mes pa algu ku lo rekerí tur su spit i agilidat. Pushi pushi el a kana pasa tur e shortsanan bai den direkshon di kas grandi. Ei un trankilidat profundo tabata reina ainda. E yadusinan tabata será ainda. Tur loke e tabata tende tabata e sonido di bientu ku ta mishi e matanan di watapana rònt di kas. E blachinan mata e blachi matanan tabata bale meskos ku barbolet bèrdè chikito den biento. Virginia tabata fiha su bista riba e tera bou di su pianan pa ta sigur di kada paso. pa e no trapa riba algu, manera un rama di mata seco of un di e tantisimo di sin bijnan cu ta sali cara rond den temporada di aguacero. Cu hopi cuidou, el a cana banda di e cas. E tabata sa cu Bomba a manda pone algun palo den tera patras di e cas, cu capuya grek memey di nan pa colga paña. E labadó di paña di Barbolia tabata kolga e pañanan di e famia einan pa pone nan seka. Tur kos tabata kolgá ainda pasobra e awasero a muha e pañanan. Tabata kuestion di warda solo sali pa seka e pañanan muhá den un fregá di wowo. Na un mei meter di distansia di e kabuya di paña Virginia a keda pará. El a sinti e múskulonan di su nèk ta span. El a kuminsá el a kuminsá hala Rosea mas lihé. E shimisnan di e señora i su yu muhénan tabata waya den bientu. Manera el a hala di para agitá. Banda di nan tata tin un karson grandi preto i un kamisa di shonyan. No duda mas, Virginia pensa. El a hala un rosea profundo i a kana bai desidido den e direkshon di e payanan. Poko poko el a pasa man ariba shimishnan ku tabata balia di e biento. Tabata tin sombra tambe ku kanchi di e zon. Tur kos tabata seko kaba i tabata sinti limpi i suave. Virginia tabata studia e shimisnan di serka. Esun ki? el a pensa. Ora el a wak e shimis ku flor chikitu korá. Korá tabata su kulor favorito. El a wak rònt si tata tin hende i el a ranke shimis di e kabuya. Ku su otro man, el a koi un sombrá. Lihé lihé el a skonde e páyana bou di su saya kibrá. E kier a kore bai, ora el a wak un rei di sapato na e porta di patras. Sapato! Vap vap el a koi e par di sapato di mis marcha. e yunhe mas chikito di Xiongnian. El a logra e sapatonan den e pañanan ku el a skonde bou di shi mis kibrá. Poko poko el a slùip bai te ora el a yega un par di meter leu for di kas. E ora ei sí el a ranka na kareda. Su kurason tabata ta bati duru den su garganta i e tabata tin e sapatonan i e shimis den un grep duru tene. tras di un barí di awasero. El a haña un lugá di skonde. For di einan, el a wak kon poko poko bida a kuminsá lanta bèk rònt di e chosanan. Algun hende muhé a kuminsá bari e suela dilanti nan chosa i e muchanan mas chikito tabata kori tras di e gai. Pa e gai, djadomingo tabata e dia ménos leuk, pasobra e muchanan tabata sa presís unda pa hañ'é i nan tabata gusta kore su tras na grito di harimentu. Virginia no tabata wòri ku esei. Loke tabata nesesario awó tabata pa ehekutá e restu di su plan. Bai kas tabata imposibel, pasobra Juliana tabata t'ei sigur i el lo no ta di akuerdo ku lokual el a hasi, kisas el lo asta kita e paainan for di dje i hiba e nan bèk. Virginia tabata tin un mihó idea, el lo bai serka Jefrouw Flora. E por tene un sekreto sigur awor? Virginia a pensa i el a sigui su kaminda lihé. El a pasa su chosa i ai Dios, ata Juliana ei. Ku a kaba di kuminsá bari, Juliana a hisa kara ora Virginia pasa bai ku spit. Te aki rato, Virginia grita. Mi ta pa yuda Jufrou Flora un rato. Promé ku Juliana por a habri su boka pa bisa algu, ya Virginia a somentá. Virginia a hasi meskos ku e no a wak Juliana su kara ku yin di pregunta. Pero den su kabes e tabata tende Juliana su stèm ta puntra, Dikon Virginia ta kana straño asina? I kiko e ta skonde bou di su saya kibrá?